Хөрмәтле дуслар, менә без Азат Тулымбай авылының борынгы зиратында изге кешебез имам хатип булып озак еллар дәвер эшләгән, Бохарада укып кайткан, кешеләрне дәвалаган Әхмәр хәзрәт бин Юныс кабере янында торабыз. Инде ничә ел, ике ел дип тә әйтеп була. Аңа багышлап шушы төрле чаралар оештырыла. Былтыр шушы борынгы зират чистартылды. Аның каберенә менә шундый э, чардуган куелды. Алай дип әйтсәк тә була. Яңартылды аның э, төрле зур сукмак салынды юл. Менә шу чараларга инде былтыр республикабызның мөфтие килгән иде. август айында зур бәйрәм булды, түгәрәк стәлләр һәм шулай ук быел да шактый гына күләмдә авылдашлар тарафыннан акча җыелып, шулай ук депутатлар тарафыннан төрле мәләр оештырылып, авыл халкы белән бергә төрле икенче ел рәттән инде шушы борынгы зиратыбызда эшләр бара. Быел кабат э, ниндидер шундый бер чара көтелә. Э, ул сентябрь аеның 13 числосында булырга дип өметләнәбез инде. Шул көнне мөфти хәзрәтләре үзенең вәгъдәсен бирде. Биргә кайтып зиярат кылырга. Шул вакытта инде ул шимбә көн булачак, без авылдашларыбыз чакырабыз. Аңа хәтле инде монда төрле эшләр башкарылачак. Шуңа булгач барыгызны да чакырабыз. Изге кешенең кабере янына басып торган җирдән зур буада, буа җирлегендә оештыра торган кабат зур эшләргә. Бу дүртенче фестиваль, сәнгать фестивале, халыкара, чөнки төрле илләрдән киләчәкләр. Иран дәүләтеннән ике коллектив килә, өч спектакль алып киләләр. Э, Казахстаннан киләләр, Белоруссиядән, Азербайҗаннан. Менә бу чит илдән килүчеләр Мәскәүнең атаклы театры киләчәк, Санкт-Петербургтан иң атаклы театрларның берсе киләчәк, Тюземини Брянцева. Офицеры э, киносында бөтен халыкка танылган офицер киносында уйнаган Алина Покровская килеп бездә һәм Тәтештә спектакль күрсәтәчәк. Шулай ук Кинешме, э, Воркута, Мичуринск шәһәрләреннән килгән коллективлар Тамашачыны шатландырачаклар. Шул ук вакытта бу инде сәнгать фестиваль булгач, театр инде үзенә күрә бер юнәлеш булса, шактый гына балалар карыячак. Бу фестивальнең исеме Апас Тетюши Буа культурные дуга. Апас Тәтеш Буа мәдәни дуга. Менә шушындый үч районының җирлеген үз өстенә алган шушындый мәдәни пространство барлыкка килә. Апаста шактый гына өлеш чаралар үткәреләчәк. Шул ук вакытта 9 көнне биредә безнең буада ачылыш булачак. Кич концерт булачак сәнгать йолдызларының. Көндез ярмарка кебек чәй ярмаркасы, бал дыранда төрле шундый чәйне кимдәсе безнең генераль партнер булган Әхмәт чәй компаниясе шундый тәкъдим белән чыкты. Без үзебезнең чәйләребезне сатканда Бөтен халыкка килгән, ярмарка килгән, спектакльгә килгән, концертка килгән халыкка барсына да күпме телиләр, шул күләмдә чәй эчәбез диделәр. Бездә генә түгел, Апаста да, Тәтештә дә. Менә ул чаралар да булачак. Төрле э, китапны тәкъдим итү булачак. Чөнки безнең бөек шәхесләр турында китап чыкты, шуларның берсе Нургали Хасанов, бөек дин әһеле. Осман империясе белән Россия империясенең алтын медаленә, алтын орденына ия булган шәхесебез. Аның тарафыннан 50 дән артык бөек язучылар, журналистлар, фән эшлеклеләре чыккан, дин эшлеклеләре. Менә шушындый кешеләрне дә күз уңаенда тотып, әдәбият юнәлеше булачак. Язучылар килеп, үзләренең китапларын тәкъдим итәчәкләр, шигырьләр уку булачак. Шулай ук киләчәкләр дизайнерлар, рәссамнар, бусы икенче юнәлеш, өченче юнәлеш. Һәм дә инде болар барсы да скульпторлар үрелеп барачак. Бер атна эчендә буа апас тәтеш гөрләп торырга тиеш. Әлбәттә, үзәге бу әйберләрнең чараларын барсы да буада. Ул буа театрына барып таша, һәм дә инде буа безнең буа башлыгы Ранис Рафисович Камардинов белән бергәләп быел иңгәи тотышып район хакимияте белән, район оешмалары белән шушы чараны матур иттереп ачып җибәреп, аны уңышлы гына үткәрергә исәп. Әле әйтә торган бер тагы берничә сюрприз бар. Алар инде тагы саклап калабыз, чөнки әйткәч теге кабул булмаска бик зур бер туристик маршрут Ашырга ниятлибез бу районда. Әле бу быел инде анага казык кагылыр, ул маршрутка сукмак салыныр, исән булсак. Ә инде спектакльләр өчен, тамашачылар өчен спектакльләр ачык. Ул булачак Буа сәхнәсендә, Апас сәхнәсендә, Тәтеш сәхнәсендә. Менә шушындый бер атналык мөмкинлек чараларда барыгызны катнашуын көтәбез. Килегез, күрегез. Бу инде Ярминкәләр белән бергә рухи байлык та, матди байлык та, җан азыгы да алып кайтарсыз. Буа зурая, үсә, үсештә безнең төбәкнең үсеше булачак бу. Төбәк үсешенә керткән бер саллы өлеш булачак. Шушындый чаралар кирәкле, кирәк дип саныйбыз. Һәм дә инде шушы кысаларда зиярат куллары булачак. Зиярат кулларының берсе Толымбай авылында Безнең бөек имамыбыз Әхмәр хәзрәт ЮНЕСКО багышлаган булса, икенчесе инде унысы көнне мөфти тарафыннан килеп түгәрәк өстәл үткәрелеп, анда чит илләрдән дә киләчәкләр. Шушы безнең әле генә теге китаплары чыгып, аның биографиясен өйрәнеп, зур зур казанышлар казанган 1909 елда бу дөньяны бакыйлыкка күчкән Нургали Хәсәновка багышланачак. Һәм Буа зиратында зиярәт кылу булачак. Әле бу чаралар турында махсус белдерүләр булыр, ниндидер рекламалар чыгар, роликлар дип ышанып калабыз инде. Оештыру эшләре инде күптәннән башланды, алар бара, югары темпта. Шулай булгач, өметләнеп көтеп торабыз. Кояшлы, матур, уңышлы Сентябрь айлары. Самарның килүе шунардан гыйбрәт. Алар инде менә без өч тапкыр аңа хәтле үтергән идек Тулмайда. Алар киләләр ике атнага. Чыгып китәләр иртән, кич, торалар инде. Без аларны ашатабыз, эчертәбез, яшәтәбез. Алар чыгып китәләр, тәтешкә манда, бу адамы, матур табигатын, кешеләрен, аларның портретларын ясыйлар, натюрмортлар, пейзажлар, эскизлар булдыралар, тудыралар инде. Бик күп хисапта һәм шуларның беренчесен бүләк итеп калдыралар. Шул инде мин уйлыйм аларның Буав музей фондына да эләгер, э, шунда килгән кунакларга күргәзмә булып та күрсәтелер. Бу кирәкле зур чара, чөнки шушы Идел төбәгеннән, Самарадан, э, Уфадан, Удмуртиядән менә арага кадәр килгәннәр. Бу ел син география тагында зураер, киңәер дип. өметләнеп торабыз. Шул ук тарафтан инде шушы чара матур гына авыл районыбызның тагы бер биек шәхесе булган Акун э, Нургали Хәсәнов ка багышланган түгәрәк стәлгә анарга багышланган чараларга тоташып китәчәк. Шушы көне буе барган мероприятиеләрдә э, инде безнең тирә-юнь имам-хатиблар җыелачак. төрле Төркиядән, төрле илләрдән, Ираннан килгән шәхесләр булачак. Бергә-бергә менә шундый Буата җирлегендә чыккан биек кешеләребезнең барлап, алар өчен шушы буыннар чылбырын өзелмичә догаларыбызны ирештереп, тагы да шул җиребезне матурларга, куәтләндерергә, тагы да илебезне баетырга Нурландырырга, тулыландырырга, рухи, рухи баетырга исәбез. Мөхтәрәм җәмәгать, менә инде өченче ел безнең бу оештыру эшләре бара. Борынгы зиратыбызда без инде моны ислам диненең Бөек Болгар дәүләтендә 1100 ел элек кабул ителүе кысаларында Шуны күз алдында тотып, күз уңында тотып, шушы эшләрне башлап җибәргән идек. Быел да инде э, безнең э, менә акчалата иттереп әйтсәк, 1 миллион да 100 мең сумлык эш башкарылачак. Бу инде менә 1 августтан бу эшне без башлап җибәрәбез. Хәзер ясау, значит, эшләре, оештыру эшләре, материалларны сатып алу эшләре белән мәшгуль булдык. коелар казыдык. Ислам диненең биш баганасына багышланган өстәмә кырылмалар барлыкка киләчәк. Менә бу тарафта инде Әхмәр хәзрәтнең баш очында булачак. Ислам диненең биш баганасы ул инде шәһәдә, хаҗ, намаз, зәкят, ураза. Менә шушы тәгълиматлар дүрт телдә язылачак. Алар инде, әлбәттә, безнең Татар телендә, гарәп телендә, рус телендә һәм дә инглиз телендә язылачак. Менә иншалла сентябрь айында зур шушы матур бәйрәмдә, мәҗлестә, күркәм мәҗлестә э, күрергә насыйп булыр дип уйлыйбыз бу корылмаларны. Бу эштә ярдәм итүчеләр Аллага шөкер табылып тора. Теләгән кешеләр менә шушы изге эшне эштә катнашырга теләсәләр, рәхим итеп, менә катнашыгыз бу эштә.